Ikinji dünýä urşunyň gutaranyna üç ýyldan kän wagt geçipdi. Uruşda ýüz müňlerçe türkmen ýigidi frontda şehit boldular. Ýöne türkmeniň beren pidasy diňe frontda däldi. Urşuň yzynda galan aýal-gyzlar, çagalar we garrylar hem agyr günler geçiripdiler. Uruş gutarandan soň, Türkmenler indi parahatçylyk, dynçlyk günleri geldi diýen pikir bilen ýaşap başlapdyrlar. Hakykatdan hem türkmenler bir müň sekiz ýüz ýetmiş sekizinji ýyldan bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýyla çenli ýetmiş ýylyň içinde agyr günleri geçirdiler. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuz, bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda Gökdepe söweşinde birnäçe müň türkmen wepat boldular. Bir müň dokuz ýüz on dört, bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýyllar arasynda bolan Birinji dünýä urşuna hem türkmenler gatnaşdylar we türkmen ýigitleri şehit boldular. Bir müň dokuz ýüz on sekiz, bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyllarda Gyzyl goşun bilen Basmaçy ady berlen azatlyk ugrunda ýygnanan türkmenleriň arasyndaky uruşda türkmeniň gerçek ogullary şehit boldular. Bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyllarda bolsa, Stalin tarapyndan dönük diýlip, ýöne, hakykatda bolsa, mert we bigünä bolan türkmenler Sibirýaga sürgün etdiler we olar ölýänçä agyr işlerde işletdiler. Bir müň dokuz ýüz otuz dokuz, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllarda bolan Ikinji dünýä urşunda hem türkmenler agyr ýitgiler gördüler. Ýöne bular türkmenleriň başyna gelen elhenç wakalaryň soňy däldi. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda türkmeniň ýene bir agyr synagy bardy. Şol ýylyň altynjy oktýabrynda gije bir sagat on iki minudynda ýer titreme bolýar. Onuň güýjüni ýedi bütin ondan üç bal diýip belleýärler. Ýöne ýer titremeniň asyl merkezi Aşgabatdan ýigrimi bäş kilometr günorta-günbatarynda ýerleşýän bir obada bolýar we ýer titremäniň merkezindäki güýji on bal bolýar. Bu ýer titreme Eýrany hem öz täsirini ýetirýär. Aşgabadyň territoriýasynda bu ilkinji bolan ýer titreme däldi. Biziň eýýamymyzdan öň iki müňünji ýylynda Aktepede bolan bolsa, biziň eýýamymyzdan öň dokuz ýüz elli bir, müňünji ýyllar arasynda Gadymy-Nusaý şäherini ýok eden ýer titremeler bolupdyr. Ýer titremeden öň Aşgabadyň meýdany bäş müň gektar eken. Şäherde dokuz müň dört ýüzden köp jaý bolupdyr. Şäherde iki ýüz kyrk sany ýol, on bäş sany keselhana, on dokuz sany saglyk öýi, bäş sany çaga dogrulýan keselhana, ýigrimi sekiz sany çagalar öýi, ýigrimi üç sany orta mekdep we Sowet Soýuzynyň Ylymlar akademiýasynyň şahamçasy bardy. Aşgabadyň ilaty ýüz on bäş müň we şähere gelen esgerleriň sany bilen ýüz on ýedi müňe çenli ýetipdir. Ýer titremede ýüz on müň adam ýogalypdyr. Adamlar başda nämäniň näme bolandygyny hem bilmän galypdyrlar. Sebäbi ýer titreme on bäş sekundyň içinde bolup geçipdir. Käbir adamlar gaýtaldan uruş başlady, faşistler bomba atdylar diýip pikir edenler hem bolupdyr. Amerikalylar bolsa, bu sowet hökümetiniň atom bomba test etmekliigi sebäpli ýer titreme boldy diýip Moskwany günäledi. Ýöne alymlar munuň tebigy bir harasat bolandygyny subut etdiler. Sowetler Aşgabat şäherini guran wagtlary seýsmologiýasyna garamadan gurupdyrlar. Seýsmologiýa bolsa, ýer titreme nähili bolar, ýer titreme tolkunlarynyň nähili hereket edýänligini öwrenýän ylymdyr. Bu ýer titremede örän köp adamyň ýogalmagynyň birinji sebäbi ýarym gije bolandygy üçindir. Ikinji sebäbi bolsa, jaýlaryň bişirilmedik, kerpiçlerden gurulmagydyr. Ýagny, jaýlar betondyr demirlerden gurulmandyr. Bişirilmedik kerpiçlerden gurlan jaýlar ýer bilen tekiz bolupdyr. Sebäbi bişirilmedik kerpiçler gaýtaldan topraga öwrülipdir we topragyň aşagynda galan adamlar dem ýetişmezlikden ölüpdirler. Ýer titremeden soňra beýleki şäherler bilen aragatnaşyk ýitýär. Telefon, telegram, otly ýollar, aeroport hem ulanylmajak ýagdaýa gelýär. Şonuň üçin-de şähere kömek wagtynda ýetişip bilmeýär. Aşgabatdaky bolan ýer titremesini ilki bilen Daşkende habar berýärler. Ol ýerden hem Moskwa bu elhenç hadysany eşidýär. Ýer titremeden diri galyp ýaralanan adamlara kömek eder ýaly hassahanalar bolmandyr. Olaryň bejergisini agaçlaryň aşagynda, ýollarda beripdirler. Ýer titremeginiň elhenç tarapy bolsa, şäherde ýüz on ýedi müň adamdan ýüz on müň adam ölüpdir. Bu bolsa görlüp-eşidilmedik zatdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynda